ya
um ku ve na nkulukumba wun'wana a kume khara va atise wa wa rihlongo yo basa a kume khara va lwa na mhanilwani eliyeni mm. then a ku ka ti-death review um ku na ntsatselelo lowu nga kona ka vanhu lava nga na swikweleti swa le henhla ngopfu lowu i ngo mfumo wu lava kume khari va wu wu nga wu sungula mm. ku loko munhu a kume khari va kota mali ya le henhla ka fifty thousand a a kume khari va a hakela ku na leswi a fanele a swi landzelela um swa kumekha swi kota ku swi nga kota kumekha swi endla ku xikwehlela swi kumekha xi herisiwa mm. so a ni lava ku loko ku ri ku mhaka leyo himpela mi nga mi yi vonile kumbe mi nga mi kha mi landzelelini mi nga mi nga mi nga yi kumela vanhu va vo dilana na swona a swi kha swi vulavuriwa tolo then a kota ku mi kha va hi basa because hi bodlomele swikweletini a ha koti ku huma mi nghene lava na hina

ya aka nongonoko wa tolo mi no inkombo to mina inkombo na khensa mhaka yin'wana ya nkoka leyi mi yingiselataka hi yona ya ku hi bodlomele ngo hi hi fike hi laha a swikoleti hi fike njhani hi nghena njhani xikweletini um un'wana ku ha phela hi lomba hi lomba hi langute na mali ya bonasi hi xo xiphiqo xo xolexo kambe hambiswiritano ya hi mukeleni un'wana muyingiseri loyi 0860002543 nakona ka ya afrika wa vulavula ka munghana lona fm van'wani ve ri round 2 ya mk versus anc yi le ku yeni mahlweni a khotela henhla a durban kambe a hi tsundzukeni ku ya tolo a ku nga ri round 1 hi ku a a ku nga langutaniwangi twi na timhaka ta mk kambe leswi a swi laviwa hi anc a swi ya khumba mk ka anc a yi langutane na, eh, na iec

mani to botse leswi a swi endliwaka hi vanhu va m k um leswi ya va nga le ku celebrateni mi swi langutisa loko se ku kha ku fambiwa botse tiphatiphati letiwa ndzi pfuriwaka everyday na masiku lama hinkwawo loko ti ya ku heteleleni botse ku tele timbolovo ma swi vona se namuntlha sweswiwani va etlele yi le ku celebrateni va tsakisiwa ku hayi va wini case liya ya yi nga yisiwa i-african national congress a i nona hikwalaho ka ku nambu luwa wa african national congress wu kulukumba ngopfu godfrey wu khukhule swinandzani leswi a swi khulukela a vupela dyambu namuntlha swi kwi swi ku namuntlha swi swi phataphata leswi a swi ri kona godfrey swi nga leswi
namuntlha a ni la ku tsundzuxa e mzala wa mina e july ku swi voni kahle le a what you call a a sasele mama vanhu va karhele botpeto ku ku dyisiwa kondlo va ku yi balo hina va hina va yi hina va va hloti botpeta a yi swi tiva ku hala hambi o cela laha ya kuma ya kuma kona hi ku balwa loko ri humile mi ta swi vona ri siya mavoya nyana laha mi swi vona ku o oh, laha a ku ri na balwa la mazona se balwa loko ri bubile ri ri ri endlela ku na makondzo ma nghena se n'wini mi va mi nga swi tivi mi ta fika laha mi cela mi kuma ku ha

bayili eh bayili oh bayili mbula yini loku mugwava ya ah botswela n'wisa loyi u tsutsume a khandziya xihahampfhuka la la vuwana a tsutsumela msinga mara plan ya yena loko kha hi vona ti-placard letiya a ku ri ku ku fane ku ta zuma a ya addressa vanhu se a swi vona ku ri hayi the poor vana va nga endla swilo leswiya swi swi very poor ivi va tsutsuma tsutsuma Zuma a ya le ku nga na vanhu va ka vona va swi tiva ku ha laha ku ya kuma support ya kuma vanhu i va siya swilo leswi ya swi va fana ivi se va sala va ku xoxoxo va nga swi tivi va tsutsumela kwihi se va nghena moyeni vo fika va heta va ku hehe hehe swi kwihi Nemetwe.
Ah, botpet. I brabit u faka jama. Nemetwe.
Eh mango ti tlhahleke leswaku yena ku ya yena tsaki. Eh kambe a hi twini ngwe u ri yini 0860 002543 un'wana mingiseri hi loyi nhlekani
hi ku ya hi nawu wa tiko hi ku ya hi tibuku minjhani sivara wa mina lowu ni n'wi rhandzaka hi pfukele hi ngo vona sivara yana ni mahlweni e hi ku ya hi ku hava munhu la a nga henhla ka nawu hi lava ririmi ra va divanisaka va ku no one is above law mi vulavule hi timhaka ta ku cinciwa ka act 51 ya 1977 mm. va fika va seketela advocate ntsako balo yi swi ni tsakise ngopfu va vulavula hi ti-white paper ti-green paper na ti-commission sweswi ni tshamaka ni vulavula hi swona kati laha leswi a va fanele va ndle swo manana xipikara a va fanele ku va pumbiwile va teke gqweta ra vona va ya maphoriseni va fika va chajiwa le maphoriseni va heleketiwa khoto ku fana na mani na mani tanihi procedure va nyikiwa bail va nga ndzi interdict va ku a va la ku khomiwa ku fana na sweswi siva ra wa mina wu keneyile hi ya ka yona a ta ka chavani loko o ndla nandzu a nge vuli petcol nga ku mi nga ti mi ta ni khoma ni tshikeni rhangani ya jika ka chavani pheluka ni nge vuli ku ni le ku rimeka swirhapa la muti wa mina mi nga ni khomi na a heta mavhiki mambirhi ni ku rimeni hikuva ntirho wo khoma i ntirho wa maphorisa hi ku ya hi policy act 68 of 1995 na yona leyi la ku amendiwaka act 51 ya 1977 yi nyika maphorisa matimba yo khoma eka section 40 se a nga ku vula leswi leswi a nga vula swona advocate wa manana xipikara wills eh swi yisa kwale ka ku rila loku nga kona ku act leya 1977 i ya khale ina ka hi xiphemuphemu yi ta cinciwa ku fana na leswiwani swi lava ku vula loyi ka yi cinciwa swilo leswi nga endliwa swa ku na lava ala ku khomiwa hi mhaka va tirha switulu swo karhi ku na ku hlawula nawu se a wu nga ha tirhi kahle loko u nga ha tirhi kahle swi ta vula ku loko amendiwa ku fanele ku endosiwa case leyi ku yi ta va kona yi va state vessels

hi leswi a ni la ku seketela swona ku ri leswi hi tshama karhi hi vulavula hi nawu lowa khale hi ku miri wu yimelela swigevenga ku fana na beyili se loko hi vulavula hi schedule five and six loko ni huma moyeni i milandzu ya xiyimo xa le henhla ngopfu baliweni ku fana loku nga ndliwa hi vona manana xipikara hi ku loko presidente va nga ri kona sirili na paul maxatile deputy president va nga ri kona entirhweni va fambele va ya tirha mintirho yin'wana ematikweni ya le handle xipikara wa teka ximhandzana a ya kwini a yisa ntirho mahlweni wa tiko se loko va pfa va pumbapumbiwa hi milandzulandzu yo fana yeliwa nga tshama va vuya na na munhu wo pfuma maphepha hi xihampfhuka xa tiko mara hala ya miyami ya pfala tibodara a mi va lava vanhu va matiko ya le handle mm. munhu la nga ministara a ri masocheni a khandziyisa munhu wo pfumala maphepha se ma swi vona ku loko hi ndisa leswi oho ve nga phati yo karhi loko hi vulavula hi corruption va kite hi nga hi nga vulavuli xilo mm, i nga ndzi murhi wu bava hi ku na wena i ta wu nwa mundzuku sa ka july sole hundred by hundred varake
famsese so peluka daniel mthombe etshungu eh kusuka la ka ka bungeni la eh hi le kwihi kambe ka bungeni ka xitachi eh kumbe mabodlongweni kumbe manyunyu kumbe mm hayi a ku na hluvula baji ka aka aka bungeni hluvula baji hi le tiyani kambe a swi ri tani mingiselo munghana lona fm eh hi tlhelo rin'wana nte ri namuntlha hi le ka n'we Eh, hina hi twa hi n'wina mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 kumbe mi bela riqingho ka 0860 00254 eh, hi ndlela yaleyo hi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wina mi vulavula mi kha mi ya kwihi eh, kambe ni lava mixo laha a ta hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini eh, xiko kun'wana o se yi- se yi- se yi pfalulini okay eh i xi susini lexi a ni la ta n'wi tlangela xona i ta ti vona hi ku hi ya fana xi lava seni okay i mani n'wi lavela ka xona hala kambe hambiswiritano 0860 i i ndlela leyi hi nga ta famba hi yona mina na wena hi twa tlhelo ri ri ra timhaka um leti i nga va ku u ri na tona ngopfungopfu loko hi kha hi langute ka um timhaka leti ti khumbaka ntsene um leti ti khumbaka um matshamele um ya swilo eh hi ndlela yo yoleyo nakona ku ya afrika wa vulavula ka munghana lonene fm kambe ke hi nga siya kule a hi tlheleleni hi ya twa ku eh mixo justice mashindzi u ri mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini eh ndlela i yin'we ntsena leyi ni yi tirhisaka ku ya le ku nga na mixo hi leyi
Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ahee bot pet na muhumelerisi ha hi loko hi herini phela na mi a na ha swi twisi ku ri fanekele ha ya dya yini kahle kahle hi ku swilo leswiwa hinkwaswo ka swona swi na mavabyi tihunyama hinkwaswo swa ayaya i
afrika wa vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki ntsena eka munghana lonene fm makombandlela hi laha hi nga koho mix rome 0860002543 nakona ko eafrika wa vulavula ka munghana lonene fm makomba ndlela a hi ku ti ku khome tiyi timhaka kambe i mahikandiya lawa
Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula.
Sweswo mixer munghana lona FM makume nharhu ntlhanu two minutes ntsene ku bile awara ya khumembirhi un'wana mixer hi loyi nhlekani ni mi amukerile ka munghana lonene FM i nhlekani i nhlekani minjhani muhaxi hi pfukile hi ngo vona papa Hi kona mi vulavula na Johannes Hlungwane la ka Kumana ni Energy Consultant se ni twa vaakatiko va rila ngopfu hi mati na gezi na Yunivhesiti Giyani se ni na ni na xi- na xitshunxo ka swilo sweswo hinkwaswo ndi Development Consultant loko es- Eskom yo ni consulta ni nga va pfuna hambi hi ku pfula branch ya university Giyana ni nga va pfulela registration number ya me ya university L two six three six kusuka ka department ya education ma tiva ma tiva ku humelela yini papa eh ma swi tiva ku humelela yini e-e nongonoko lowu hi nga ka wona ma wu twisisa ku wu vulavula yini a ni papa eh eya se na kombela ku nkarhi lowu taka loko mi teka xiboho xa ku hi fonela mi va mi swi hleketile ku hi vulavula hi yini e inkomu papa mi va na siku lerinene ani inkomu 0860 002 543 nakona ka afrika a ah, khona mani mi vula ku um hayi khona no no Mm-mm. matsundzuka siku rin'wana hi tshama hi vulavula hi n'wana ku vulavula timhaka ta ku vanhu va fanele va rhurha kwihi kwihi mhaka ku ndhawu liya ya yena Ai, ei. i nhlangano yi mi amukeleli ka munghana lonene hayi hayi khana nga mpfukeli
mina e ni pfukile papa eyi la mi nga kokwa vhenichara mani er
wa venichara na sweswi mi ni- mi ni byela ni ta mi lasa mani mi xava venichara ngulumelo wolowo ka kwalano ayayayaya ku hava venichara mutini wolowo ni ta mi- ni ta mi yisa- ni ta mi yisa ka elerins
danki khale nga swi ri mani lo nghena hofisini yin'wana hina vanhu la a ni nga swi tivi ku ku leri kahle but- hayi hayi hayi yanani mahlweni yanani mahlweni Eh, mi nge xo sungula khalanga ni nge se dlambadlamba ni mi khensisa ku va eh, vufambisi byi hi twile loko hi kha hi kombela ku ngeteleriwa nkarhi hambiloko yi ri thirty minutes njhe a yi fani na murho wa khensa leyi ni lavaka ku dlambadlamba yona n'wina khalanga a ni lava ku vulavula hi liya ya papila leri nga tsariwa hi d a va tsalela amerika ku a va kombela ku yi nga rhumela minister wa foreign affairs kusuka america a ta a ta languta timhaka ta nhlawulo wa le South Africa mara tsundzuka eh eh em hambiloko DA yi nga following protocol hi ku mihlawulo minkarhi yo tala lava ta ku va ta observer ku va ku ri vo SADC ku va ku ri va African Union na hinkwato tibodi ku nga ri tiko ku fana na leswi DA yi nga endlisa swona but ni nge ni byela vanhu ku ri why DA yi fanele yi tsalela America eh, papila ku tanani mi ta hi mi ta hi mi ta mi ta hi langutela nhlawuli i va kombisa ku va hava confidence ka leadership ya muntima hi leswi swi vulaka swona because IEC ti-top management la nga ka IEC eh, kambe kambe kambe swi nge vi ntiyisi ku verhu va kombisa sweswo ku ngo va ku hi leswi n'we hi mi hleketaka ku va komba swona ni vula swona phela ani sweswi ni vula mavonelo ya mina oh, oh okay eh a ni a ni swi twe swi twala nga ri mi ri vo va vula ku eh, no no no no hi leswi mina ni swi vonisaka swona okay ku ri it's an indication ku ri va hava confidence ka leadership ya ya n'wantima kumbe hinkwaswo leswi rhangelaka hi munhu wa ntima hi leswi va va kombisaka swona ene lexi xi nga ta ku hlamarisa wena khalanga i ku vantima va ka hina eh a va se tshama va kombisa ku ka va nga ri na yona confidence ka vurhangeri bya valungu kumbe ka swilo leswi valungu va swi endlaka hikokwalaho steve biko ka yin'wana ya buku ya yena laha nga yi tsala a vulavula hi mhaka ya ku ri mayindi ya n'wantima yi fanele yi tshunxiwa yi liberatiwa because steve biko a languti mhaka ya ku hina tanihi vanhu va ka ntimeni a hi swi koti ku tiyimela hi rilaya ngopfu ka valungu ku ve valungu a va ri hi ku ya hi vona a va tikombi nga ku va nga va va rilaya ka hina ku ve valungu ve nge swi koti ku hanya handle ka n'wantima that's why wena khalanga loko wo cheka ti-statistics i languta i nge nkuma muti wa mulungu ku ri na neni ya mulungu lava pfunaka endlwini i nge kume va ku ku na garden boy ya mulungu loyi a ndlaku jarata va pfunaka kumbe ka garden ya vona ku ri mulungu a ni va na swa vona
a hi hinkwavo valungu va nga na swa vona that's why okay ho ho ho yi khomini kwalano yimaniya
Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Khenseni swinene mi ndzi rhomela loko mi ni khomela riqingho rero yana ni mahlweni a ma ha kombisa
a ni kombisa ku loko i i lava ku fika laha Sycard kwani ni kombisa ndhawu leyi yi tivaka wa vona loko nghena laha ka Sycard laha ku na ku na mulungu na sweswi a nga tshama laha a nga khoma bodo ya ku i na ndlala wa ya nga ya a handla garden loko ku ri ku valungu hinkwavo va na mali loko i fika laha a mi n'wi tholi n'we a mi n'wi tholi n'we loko ma n'wi thola n'wi phela i tlhatsala laha ku ni laha ntirho kumbe mali kumbe yini kumbe swakudya i wa Hi- tala hi- la hi- geen werk hi- eh, eh, hi yona vulaka yona ku ri va- va- va- valungu lava nga tsholetela vantima waye va nga tsholangi yena loko ku ri ku va swi vona ku ntirho lowu wa vugarden boy na mali leyi va nyikaka vantima va ka hina ya qualify ku va nga n'wi nyika yena ya Point hlu- leyi ya mi- hlupha yeleyo hi ku point- na yi twa point- point leyi mi lavaka tana yona kambe mi nga se yi vula ya hlupha yeleyo hi ku a ne a hi swi tivi ku um yena kumbexani ku za a nga thoriwi ku nga va ku ri xivangelo ku ri yini se hi ngo hleketelela Mara a ndzi hlamula liya ya ku valungu hinkwavo va na swa vona ku a ni ringeta ku mi kombisa ku a va na swa vona hi ku i yime patini na placard yo komba ku i na ndlala se a hi a hi ntiyiso ku valungu hinkwavo va na swa vona ku na valungu lava va nga swisiwana mara a va swi lavi ku tirha mintirho yo vava i nge ni ku byela khala ni le ka ti-professional ka mintirho i nga ya a bank sweswi i nge ni kumi mulungu a ri a ri a ri a ri a ri a ri teller a swi talangi ni tirhe ngopfu va tibangi malembe a va tirha ka back office loko ndzi vona mulungu a suke ka back office a ya va telara kumbe inquiry swi vula ku post ya yena yi redundant the post ya yena va yi dlaya a ya ha laveki va ha n'wi lavela swin'wana so i'm trying to say mintirho hinkwayo leyi tikombaka yi tika i mintirho leyi va expect-aka ku ri yi fanele yi tirha hi vantima hayi valowu ene vantima va vona ingaku va endleriwa favor ku tirha mintirho yaleyo ku na munhu loyi khalanga a tirhaka garachi a bakaku magwinya loko wo languta layini ya vanhu lavaku va languta va va landzaka magwinya lama a tigarachi loko ri xili ingaku ku na nhlawuli ya baka hi muntima mara muntima loyi loko wo huma laha garachini kwalaha ka va BP na kwini a ti bakela xitaratini mara the very same muntima vanhu va ka hina va ka n'wina va nge xava va ta tlhelela garachi ku va sekete ingaku le garachi magwinya ya bake milumu so i'm trying to say steve biko loko a vulavula hi ku liberate va mayindi ya hina a vula sweswo i nge no komba practical example ni ta ni ta kana huma moyeni ku na munhu wo fana advocate ngokayitobi is the best lawyer sweswi a kha a representa tiko i tshame n'wi vona ngokayitobi a yime court a representa mulungu ku na vanhu vo tala lava eh, va ku na ku na munhu loyi a ni n'wi promota doctor moyavala is an oncologist specialist xa cancer valungu vo tala va suka lava ya pitori va landza doctor mlungu so i'm trying to say valungu va hava condi hambi i ri a professional boy a professional of some kind loko ku ri ku valungu a va xitwa na xichangani a va nga ta yingisela na munghana lonene ku ri na jakaranda that is what i'm saying khalani se ni ringeta ku kombisa ku confidence hi ku ya hi mina ya ya ya, ya va Steinhaven va hava ka munhu wa ntima a va pfumeli ku munhu wa ntima a nga endla swilo swa kahle hence hina hi kha hi pfumela ku hina tanihi vantima a hi na problem na loko swilo va swi tiva loko swilo a swi tiva munhu a ri mulungu we support him and i'm not saying vanhu va nga yi ka valungu Xiri, valungu va fane va va va na idea leyi ya ku mitima swi tele swilo leswi a swi tivaka loko ku ri ku va nyuma ku service mitima va ngo vula mara not to say ku vantima a va swi koti swilo famba vutisa lava xavisaka timovha tigarachini kwala ka leti hi ti vonaka ku ri valungu va ta va ta xava ka muntima na mara vanhu vantima va ka hina loko va fika va kuma ku ri na mulungu na mutima instead a ku a ya ka mutima a nge i ya ka mulungu because ka yena ku va a service hi mulungu i xitetasi ka ku ni xave movha ka mulungu ni xave ni xave yindlu ka mulungu mara mara van'wani va ka hina van'wani va ka hina va khola ni ni tsundzuka siku rin'wana mina ni nghenini ka yin'wani garaji eh, um nkama lowa na ha ringanela ku xava movha hayi sweswiwani um mm, mm. eh, ni nghenini um eh ni ta ni ta swi vekisa ku yini ni ni nghene garage va ala va lo tshama vantima va ka hina ma swi vona loko va ni languta a va voni nga ri a ni a ni fikeleli ku ni nga xava movha lowu nga laya garage liya ma swi vona se ivi ivi loko ni jikajikile ni jikajikile ku ta un'wana wa wa a nga a ri wa rixaka ra ra muindiya Mm. eyi a fika kwalaho a fika kwa ni nga ku pfuna ivi se ni n'wi hlamusela ivi ya ya tshama lahaya xiofisanini a ndzhaku ya nkarhi va twa leswiya swa swa tibele va swi chayaka leswiya swa komba ku yi approve-wile ma swi vona Mm, mm. se ivi ivi va taku va ah, mo hi tshika himpela kwala ni ku a n'wina hi n'we mi nga tshika mina ni kha ni ti jikajikela laha mi tindli nga ri mi busy ngo mi yo tshama laha tafuleni mi nga vuli nchumu ani ani ka ni yeleyo mara leyi ni vulaka yona swi nge endleki ku vantima hinkwavo va nga nyiki bad service vantima va tele etindhawini to hambanahambana yaleyo it's an exceptional case leyi hi faneleke hi condemna loko ku ri ku ku na vanhu lava jejaku munhu hikuva e buku yi cover it's true va nga va va ri kona mara lexi ni vulaka xona i ku ku na vanhu vo tala va vantima lava nyikaku bad service ene khalanga ni pfumeleli ni vula ku vantima va ka hina they are quick va va va va tsutsumela ngopfu ka ku complain loko xilo xi endla hi muntima loko muntima a endla mistake va ri i incompetent loko milungu a endla mistake va ri it's an honest mistake why ku fanele ku va na ku hambana ka swihoxo leswi ndlaku hi muntima na milungu xa milungu xi va an honest mistake xa muntima xi va incompetent hi leswi vulaka swona ku black man must be liberated that's why i twana vanhu va ha vulavula ku mulungu a ri kahle loko mulungu a represente apartheid for malembe yo tala va ku apartheid was good

um um ku we u angula ku yini ve ri mi nga ha vuli ku mi dya xilungu ma swi vona e mara ha mi twa hina mi kha mi ku ha ah, no murhi wa muntima n'wina mi ri hi zero eight six zero double zero two five four tilo ndzi tsakela mani good friday ni hikwako suyi um mindlwani ku ta ku ri good friday ni nhleka nhlekalo kosi njhani hi pfukile minjhani papa
ahe um mina hi butata na la ku angulanyana ka leyiwani ya ya MK na AM kota na ba IDC ya no va na concern nyana yitsongo nyana a ka khale ka murhangeri wa hina eh kulukumba Zuma eh loko ku ri ku hakunene MK ya ya nghene ya rhangera kumbe yi nga wini ku va na madzolonga lama nga ta khumba tatana Zuma and then madzolonga lama ya va kombetela hi tinsuku va faneke va languta na voko ra nawu kumbe xana so ta swi kotisa ku yini hi ri ANC kumbe hi ri kumbe nawu wa Afrika-Dzonga eh u ta swi kombe u ta swi kotisa ku yini va tolo a hi khale ngopfu a ku humesiwa hi parula hi medical parula na ku malembe a ya ha pfumeli ku tshama a jele mara loko ku ri ku kwala ka vandla leriya loko vo tshika ku endleka madzolonga i'm not saying ku swi ta endleka um tirha vuton'wini hi vanhu swa humelela loko ko tshika ku va na timhaka ta ku ti nga tshamiseki nga nga fambafambi hi ndlela ku va na madzolonga kwalaho ka vandla leri ra m k and then kumbe vo va wina va rhangela ku va na madzolonga sweswi nga fambi hi ndlela ya swiisa ku yini loko wo tshika nawu va komba ku no leswi nga swi endla swi basangi hi ku sweswi va ku le ku leriwe ka logo ya khale ka m k leya a n c leswi swa yi tirhisiwaku hi MK leyi nga riki ya ANC mara logo i yin'we so a yi tiku ya chanjana exikarhi ka ANC na khale ka ka ka ka murhangeri wa tiko ra hina ra Afrika Dzonga nkulukumba Zuma na va IEC so me my concern i ku loko ku ri ku nkulukumba Zuma vo tshika ku ri ku nawu va kombeta hi tinduku va fanekele va ya khotsweni hi ku na swin'wana a swi fambangi kahle kumbe nawu va kombeta mhaka ta vadya la ku la a swi fambangi hi ndlela va fanele va ya khotsweni khalanga so ha swi ndlisa ku yini nawu wa ku yini hi ku hi ku va hume hi parula ku hi ku parula yi va hume medical vonani ho ho yi khomenyana kwalani ni nghenisa lexi
Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Hi laha hi nga kona miyingiselo me 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni un'wana miyingiseri loyi nhlekani e-e a ha tlhelela ka luya ni nga n'wi khomisa sorry nhlekani o i fambile sorry miyingiselo me a ni ku mi khomanyana ni swin'wana no hundza lexi ena a ni nga ni mi twa tlhelo leri na mi kha mi ta hi rona um hi ndlela yaleyo mi kha mi ta na mama un'wana hi loyi i ni rhumela hungu la i ri um munhu loyi a vulavulaka hi tibangi a nga vulavuli ntiyiso hi ku eh a phalavurwa hina wona eh munhu la tirhaka thelari ya hina a ri wa eh, nhlonge yo basa eh a lutrigat eh hina koho i va koho lava va tirhaka eh na koho se swi na khume ra malembe eh kambe hi na vona swi tiva ku a va ri enelangi mara va koho eh hambi ku ri a a zanini no va ku vuleni hi malama va nga koho kwahala ka matiko xikaya se va mi kanetini eh eh, hi ndlela yaleyo hi sweswo mi yingiseriwa munghana lonene f m 0860 002143 hi nongonoko afrika wa vulavula hi ndlela yaleyo un'wana mi yingiseri loyi nhleka Hi good Christ. papa
Njani? efokeni minjani Ayipokeni.
ya
Eh, a nga la ka comment nyana hi accident leyi nga va hala Mpumalanga leyi ni hleketela kumbe hileswa swa ku swa ya ya swirho swa ya ku tsemiwa ka swirho swa vanhu swa munhu loyi a va nga n'wi susa mavoko. Eh, good Christ, eh, munhu loko mali a yi lavile i yi lavile. ku lava nhlelo wa koho lowu va ze va n'wi tsema mavoko nkulukumba luya no la ta vula ku hambo mali i va desperate for mali i ze fika kwalaho mi tsema munhu mavoko hinkwawo no la ta accident yeleyo ku a yi chanseli ku hela ka vhiki loko hi yi twa mi lo yi twa kumbe mi lo yi vona ku endleke yini mi lo yi twa kwala ka radio eh. emahungwini yes we hambo hambo mali leyi hi ku ni hleketelela ku hi ku va te va n'wi va n'wi hajekeli va te loko va va va te a va ri six wa wa wa fi- a kha a ti fambela a- endleleni va fika va n'wi va n'wi hajeka va n'wi tsema mavoko hinkwawo se ni hleke- ni hleketelela ku yi nga va yi ri accident ya

eh hi tirhisa na 0860002543 eh hi ndlela yo yoleyo kambe ke a hi tingumingiseri wa mehe eh, ni vona un'wana kha humelela eh, a rhumela hungu rin'wana a ku eh, vaaki hi fanele hi tidyondzisa se ri le ku aleni ku huma hungu leriya kambe ni tshemba loko ri humini ni ta ku hlayela rona hi vurhonwana i ri vaakatiko a hi tidyondziseni ku ri loko ku ri na khombo ra xipandzamananga hi nga tshuneli hi xikongomelo xo yiva eka lava va nga khumbeka kambe a hi yeni hi xikongomelo xo pfuna wa rikwerhu thank you be blessed hlulani philip heyi ya ni ta vuya ka leyi mani twa lowu a nga ha ri kona ku ku loko xiyimo xi te tani swi vula yini swa ndleka ku vanhu himpela va nga ya va ya fika va lava ku khutuza munhu a a a a ve na nghozi ya movha swa swa swa swa koteka ni vula ku swa koteka na swi kona a ni vuli ku botifihlivee eh, eh, eh, hlulani vo vo vo a va vuli ntiyiso kambe no vula ku loko ku ve mi bihe timbili ku fika kwalano hayi kho mina rhurha la hmm? ni vula ku loko ri ku mi bihe timbilu ku fika kwalano na mi tshembisa mehe mina rhurha la eh no vulavula la tikweni lera n'we leri ah, loko ri ku mi bihe timbilu loko mi na humelele nghozi nghwimi ya ku ku n'wi secheni o oh, mina homu na rhurha la tikweni se ni tshemba ku a swi kona a swi kona hi ncindani mi lava ku swi kona kambe va ncindani va vulavuli va rediyo a va twana na moya va va humeleritsi va afrika va vulavula i nhlekani
e se a ni sa vona botset a ye papa loko mi ri u ra mi ya tshama kwe ka manghena nga la swi nga endlekeku ka manghena ni xoko xipaci xa n'wina ten rand lexi na yona loko swo tshika swi te swo kindeka ni nga kuma ku ri hava ni munhu wo sungula ku ta va ku ri mina ku fika ha yo mi loko yi fika yi teka yi ta swo boha yi ta fika yi ku vula yi lava ku vuya yi lava ku ya kaya yi ta ku mina ni tlheriseli kaya mali ya mina ai a redzi o ho tshemba tani ku swa n'wi swi ta n'wi fambela kahle um bothat leswi ni nga tela swona namuntlha ko va ku vonisa kumbe ku tsundzuxana na vaakatiko va tiko leriwa hi hi vutsotsi leswi byi nga ti nyika matimba ku na leswi se hi swi tirhisaka ngopfu ku nga thekinoloji ku loko ni tsakela ku yisa xituruturu xa mati ka botpad ni to vitana ximovhana xi wu tele xi wu xi ma yisa ka botpad so ni la ta kombisa swona hi khombo ra kona ku eh ku na xitayele lexiya xa ku ri hi xaviselana swilo ka ti-social media mi kuma ku mina ni xavisela n'wina thelevhixini hi social media ivi hi hakelana maybe hi ti-cash send na ti-ewallet eh ivi n'wina mi nga xava mi rhumela ximovhani lexa ti-courier ku xi ta xi ta collect-a ka mina mina ni teka nchumu lowuya ni wu fambisa ni nge se confirm-a ku ri mali liya ya cash hi yona kumbe a hi yona na makhombo malama ma tele ngopfu botset mm. ene ximovhani lexiya mi n'wina a mi xi tivi na luya a nga xi tivi a ma ha koti ku n'wina ku heyi jika i vuya mi mali ya mhani yi kumangi xo ta xi ta collecta xo mm. na luya xi n'wi yiselaka xo n'wi tiva xo thoriwa so i nga ri se hi ku i ximanjemanje heyi xi nghene ngopfu swi na swi na khombo ri kulukuma ngopfu i'm sure hi siku mi hlangana na swona ku ringana ka ntlhanu mara ni ximanjemanje xi fambelana na n'wina va sweswi hina va khale a yi ngheni ka swimanjemanje swa n'wina hina hayi hi tsutsuma na n'wina hi ti-touch line that's why na ni tiphayiphi popapopa na n'wina kwa kwala ka touch line mi va mi kha mi tsutsuma kona kwala mi lavi ka majoka hansi mugayi se hi swi twile mm. so ngopfungopfu va lava hluphekisiwaka hi swona hi vo va lavakulu and a swi na a swi na a swi na ku i muhlovo wa njhani swi le ka muhlovo hinkwayo botheka ve le ku hluphekeni or na ha ku vona un'wana a hi a ni koti ku vula hi cellphone tetiya ta masiku lama ta to to dya lexi xi dyiwa xi mihandzu loya mm. yi famba gone mali liya va swi kota va fana lava ku ku fake cash send mi voni nga ri ti-dash dash letiya hi tona loko fika ka ka a xichinaneni kumbe a xopeni ku hela ku kola ka va ku haya xi hanyi xinambarana xa wena ene xi lexiya se xi fambile munhu luwa a wu n'wi tivi ene la i nga ta i nga ta vona khombo ra kona address leyi ya ku ya deliver-wa ka yona hi le phakeni kumbe a community hall.

afrika wa vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki ntsena eka munghana lonene fm makombandlela
Kesele Bisho, Justice Mashimbi. fambisa sweswo mingisi ra mina i timinete ngani sweswi nkombo ku bila wara yan'we hlekani lowu ku njhani mingisi ra mina kwala ku ningisela ku ani ni mina ni yo ti tsakela ku i good friday ni mindlwana he eh mindlwana ya ka good friday ni a mativa mativa mativa eh ntemba kuna n'we mimi kulunga kula ta twa ku good friday ni yi khomele yini eh mun eh mindlwana kambe swi ri tano mi ngisera munghana lona fm ing ni ngo tshimela tintshane ku bela wara ya khume eh nharhu ka munghana lonene fm makomba ndlela a hi ku tumingisela me ku u laha u nga koho n'wangu lowa wena u ri yini khome tihi timhaka eka siku leri ngopfu ka loko hi kha hi languteka eh n'wina mi nga kota ku kandziyisa rito ka 0 eh 657443911 hi ndlela yoyeleyo ni lava ku kombela ka tatana ncindani eric mabasa sweswiwani ku ri loko ni ka ni tlanga ti-voice note ni kombela mi ni tekela vaxisati ntsena lava nga ta ya moyeni hi riqingho va lava ku twa vaxisati va vulavula na vo va ta na ta vo timhaka ka yii hmm, vaxisati mi kwipe phela loko ni languta tinhlayinhlayila ti ri n'wina mi tele ngopfu n'wina mi yingiselaka afrika va vulavula ku tele vaxisati ku tlula vaxinuna kambe ku twala vaxisati ntsene la ka nongonoko lowu um heyi a ni vuli ku va xinuna mi kahle heyi heyi heyi a ni vuli swona heyi a ni vuli swona no vula ku um sweswiwani loko loko ku ri wa xinuna hayi swi tshikeni swo fonela fona munduku um sweswiwani na ku loko muhumelerisi va teka tinqingho ku tekiwa tinqingho ku ri va xisati ntsena a swi nge swi nge khati swi nga khata ni va hava ti-airtime a swi koteki mm, mi nga va vulavuli ku biha kambe swi ri tani mingisiro munghana lona fm hi laha hi ka ka wona ka xiphemu xa vumbirhi xa ningona ku afrika wa vulavula ka munghana lona fm makombanyani ta tlanga ti-voice note teto ne kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku loko ni kandziyela
hina hi rito eka lava ri pfumalaka afrika wa vulavula e botpet na muhumelerisi ha hi loko hi herini phela na mi a na ha swi twisi ku ri faneke ha ya dya yini kahlekahle swilo leswiwa hinkwaswo ka swona swi na mavabyi tihunyama hinkwaswo swa ayaya i
afrika wa vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki ntsena eka munghana lonene fm makombandlela a hi sunguleni nghene ka eh, marathon la ya vaxisati la ku twa vona hi twa ku a va na timhaka ke wo sungula hi loyi hleka ahe minjhani sesi hi pfukile hi ngo vona ene ene ene ene wansati wa xisati loyi ni vulavulaka na yena a nga nghena la moyeni a hi wa xisati ntsena ni i i le ku chayeleni na movha ku komba ku vo pfaleriwa hi hina va xinuna hi wo tshava hi ri ku foneni ayi mativa yi ee mi ri yini n'we fanela se sweswi hi kuminyana xichansana na hina inkomu u vona mbitsi ya mukhalada ee loko va vi presidente va heta ku va presidente swi va tsandzile swilo se va lava ku tlhe va ya va ya sungurisa swilo swin'wanyana leswi swi nga ta endla ku tiko ri lova ku ya mahlweni
kambe mi vula yini loko mi ku swi va tsandzile swilo hikuva vanhu va le ku kombeni swilo swo tala lava hi kombe na switediyamu na yini va ku swi ndliwe hi nkarhi wa vona yo leswi a va fane va endla swona swa ku hi nyika mati a va zangi va nga endla tiphayiphi ti yo celeriwa hansi ti celeriwa mahala a ku vangi na mati lama hi nga ma kuma ku hala giyana a ku a ku vangi na swithangani leswi a swi hamba swi cheriwa mati ku hala ka miyexe swithangani swo buluka hi ku swi ha mati hi mumu hi ku a ni Lama va tshembisa ku va heta makumu. Se mi vula ku yini? Mi vula ku a va le ka xiyimo xa kahle xa ku va vuya va ta va ta ringeta ku kumbexani se va dyondzile va lava ku swi lulamisa? Hayi, va khalabyi ngopfu, ka ha ri hava lexi va nga xi endlaka. Va tsandzeki va ha ri jahanyana, jaha ntiyela, mukhalabya ntiyela, mara se sweswi vo ngo vo ngo va nga huma hi parula va a tlhe va va va khalabya khalabya a va ha faneli ku ze va nghenela swilo leswi. kambe a ni a hi vona va ri voxe ni vula ku va famba na ku na va ku na van'wani varhangeri kwalaya ku na swin'wana swirho swa vandla va lava vaku va ri kona ka tindhawu hinkwato va va ri kona saselamani a va ri kona joni sweswi ve le durban yo vanhu a va a ni vanhu va lava swikiti loko va ku ku na yini hala vanhu vo tsutsumela a va swi tivi ene va ta lahlekisa vanhu hikuva va nga ha ta swi tiva hi ku mkhondo we sizi yaleyo hina hi tiva yi ri ya a n c se vanhu van'wana lava nga ta va va nga swi tivi va ta yi vhota va swi teka ku va vhota anc kasi a va vhoti anc va vhota swilo swo ka swi nga ta va na nhloko na ncila
ayi a ni nga swi hleketi ku vavasati na va va na timhaka to tani hambiswiritani khensini nkarhi wa n'wina mani isore ikobo ikobo ayi ya yi tlontini va twini va mhani va sungurile a hi twi van'wana 0860 loko na ha ri ndlela un'wana twana loyi hleka ni botpad hleka na muhumelerisi a ya mi byo botpad mara ya leyi mi yi kombisaka loko ku tshuka ku humelele nghozi vanhu va ya va vona ku benefit a ku nga va swo swo hi ku ya hi mina swo ehleketeleriwa ngopfu hi ku ko tala mi ta kuma ku swilo leswa vanhu va va ku va ri na swona loko va ya a police station va fika va swi kumetela vanhu swilo swa vona se hi gina hi nga ha swi tivi ku leswi swi va ku swi tekiwile hi swini ti-cellphone va tikuma swipaci va swi kuma swilo swo tala va swi kuma vanhu lavo va ri ti-victim ka nghozi yaleyo botpet mara a hi vuli ka swi humeleli swona hawa timbilu ta vanhu a ti fani mara ha munhu wa mbilu yo loko ku va ku ri na nghozi a teka swilo eyi ha na me ni nga rhula ni mi landzela mani Kasi u nge he khalanga na vayingiseli mm. na mi ya ni la ku eda ka mhaka leyi ya ku vulavuriwaka hi mikulukumba loyi a ku humaka ya misalo ya we ku tsemiwa mavoko e a ni ali vanhu mayele ha yi lava na ti-shortcut ha yi lava mhaka leyi a yi vulavulaka kulukumba leya ni n'wi ni yi twe ni tolo ka tiko a xi hetleli na mina loko ku ta interviewa misalo a vulelaka SAPS ya hala Mpumalanga ku ku le ku lavisweni ka nghozi ya ku va munhu a tekiwile a hoxiwa movheni a ya a ya tsemiwa mavoko hinkwawo a siyiwa a kha a hanya i mean i langutela ku munhu loyi i fanele a ya hanya vutomi bya njhani kusuka sweswi ku ya mahlweni a tsemiwe mavoko hi munhu na hi munhu yaloye a nga endla sweswo laha a nga kona u titwa njhani yena ku u tseme mavoko ya munhu un'wana a n'wi siya a kha a hanya a ya hanya a nga vi na mavoko a beburiwe na mavoko hayi Vumunhu byi humile evanhwini ke? Tinyiku Mabikani Babula mina. A ri yo biha tiko lera n'wina leri tiko lera n'wina ri bihile kambe un'wana mingiseli loyi nhlekani mani ahe a-a
a-a ahe bote a-a ni twa ni twa vanhu vambirhi kwalano ni twa mina tsena o lowu n'wana a nge a he booth pete a nga a nga kona kwalana ni hi mina o okay a he mani a hi booth pete mi pfukile sesi hi pfuni minjhani hi pfukile n'wina mi ri yini eh mina ni ana balo hikwalaho ka miyexe eh mina ni ri vuhlayiseki bya hina va mhani ku hava aka vavanuna va hina na va va va na vabuti eh eh a yi khomiwi kahle a yi khomanangi kahle ya ha rwafuliwa loko a swi munhu a koteki suka- swi nga koteka ku n'wansati a nga khomiwi kahle hi nuna wa yena eh swa koteka ko ndleka yini ko endleka ku leswiya swo loko munhu xixevo ku ri hava a kaya loko a vuya lomu a vuyaka hi kona a fika ku va nga xava ni ku ni hava mali yo xava E, kumbe hina vana kwala kaya a kumeka a karhi a ku a ni hlukumeza leswa swo a ni teki mali ya vana liya ni yi dendaku ni xava xixevo xa n'hweti hi yona swana swa swa endla ku xava mixevo na xigayi hi mali ya vana va nga hlayangi
se e mara a ni ngo ma pfuna a ni ma kasi mali le ya yini a ni ya swakudya na yini na yini yi pfuna vona vana lava se xixevo mo la ku xava xa vana mi tsona ba A hi tsoni bava, loko xixevo xi ri kona hi dya hinkwenu kwala kaya mara loko ku ri hava hi siku lero ko va hava. Hi kumeka hinkwenu hi ri ku swogweleni mina na vana na vona. Ee. Ee, se loko hi kha hi rhwafuliwa hi ku vona i n'wanuna va na matimba va ba mina, ni twa swi nga tshamisekanga ni twa hi nga ri ku hlayisekeni. Mara n'wina mi tshama mi biwa ka mhani? Ee. Mi ivi mi ndla yini so? A ni swi ndlangi nchumu. No ringeta ku hlamusela vamakwenu-kuloni se va ku haha hi swi tshika. Ni hlamusela na le tisethalayiti ku mina ni na vana na ku rhwafuliwa ka vona va lava xinuna va ku swi tshiki. Oh, va- va- va ta swi nghena va ta swi nghena loko se mi dlewe. Ee, va ku swi tshiki ku i n'wana wa wena.
o kasi loyi a lavaka xixevo i n'wana wa n'wina
na vana va mina va swi lava xixevo ka mina heyi loko ku ri hava mali ene mina a ni wa munhu loyi ni nga ku tirheni ntirho wu hindini a ka mina ni munhu loyi ni holaka mudende ni xikoxana e ee se sweswi a switsongo ni nga na swona loko ni kha ni xava languteni loko swi xota va ni cukumeta se ni twa ni nga ri ku hanyeni kahle loko ni lava ku pfuniwa kwale ka ti-police station va ku ha fambani ya vulavurisana se ni ku swidini swa kona ke loko o ta ka banga a ni tsema swi ta va kahleke mm.
ee ne mi twile mani Mm. ne mi twile ne mi twile kambe eh, yaleyo ya ku mi biwa ivi ma- maphorisa na yini yini va ku swi tshikeni a hi mihleketo ya kahle hi ku eh loko n'wana na za mi ba swi herini a ka ha ri na Mm. swin'wana Eh, se laha tikweni ho pfuniwa ku tsundzuxiwa hi Eddie Hlungwana. Mm, mm. Eh, ku hi fanele hi fanele hi vulavula timhaka to humela rivaleni eh i ntiyiso eh ni mi twile mhani khesi nkarhi wan'wena ni swona 0860002543 un'wana hi lowu
hi nhlekani maxaka um ya party leyiwani ya m k le a ku na layi ya kona ku no va Vanghana va Jakopo va karhi laha va nga ta mu vhotela nakona ta ve va ri na tala na phisi nyana la Gauteng le vo Soweto ku helela kwalano. A ku na munhu loyi a sapotaka Zuma na vugevenga lebyi a nga byi endla la tikweni so. Sweswo miyingiseri ya Munghana Lone FM makomba ndlela a hi tweneni ku n'we mi angula mi ku yini ku na muyingiseri loyi a nga se heta la eh imani tlhela ka yena hi- hi- a hetisa kambe ku na un'wana a nga elayinini se ni ndla njhani imani sungula hi la nga la layinini la ni hlekani mi amukeleli ka munghana lonene
ahee ka papa mpfukile hi pfukile minjhani ka mani hi pfukile mi vulavula na mhani thayini ka n'wamatatana ni ahee mani thayini
ee i i i i buti wa mina muhaxi lonene mina ku na swin'wana leswi ni nga swi twisiseki aka aka aka ti-election leti nga kona letiwani eh. tiphati phati leto tala letiwani loko mandela a famba a ya tshama a a rubin island a kha hluphekela ku vanhu va kota ku chucheka a ka tiphatiphati leti nga kona a va ri kwini vona hi nkarhi walowo hi ku loko mandela a sungula ku va a fuma tiko loko a sungula ku fuma tiko a ku ri yena a ri yexe a nga hluphekela vanhu mi le ku ntwiseni ani e-e ku mi twisisa ku mi twisisa mi nga zi mi vilela mina ku mi twa mara ni le ku mi tweni ku na mi twisisa hayi a swi na mhaka kambe ke mhaka hi leyi eh, eh, mani phela swin'wana swa leswi mandela a nga ndlela swona a lwela na sweswaku hi tshunxeka Se loko yi ntshunxekile, vumbiwa byeri wa pfumeleriwa ku tisungulela vandla ra tipolitiki rin'wana na rin'wana rer i ri lavaka. E, se hmm. lexi xi ni lexi ni vilerisaka ngopfu n'wina muhaxani i tiphatiphati teti nga kona ni vilerisa hi ku va ri vanhu va ta kuma mintirho. vona tifeme leti vanhu va nga ta va kuma mitirho aka tona hi tini ende vanhu vo tala va lava va nge hudyahudya va kha va landzelela vanhu va lava va phati ni vulavuli hi phati yin'wana na yin'wana a ni vulavuli ku mina ni favor phati yini mi le ku ntwiseni a ni ivi mitirho leyiwani Va yi kuma kwini? Ende vanhu vo tala va lava nga ku landzeleleni a ve le ku tirheni. Vona mitirho leyi va lavaka ku nyika lava nga ta va vhotela va yi kuma kwini? Hi leswi ni vilerisaka sweswo ku vona mitirho leyiwani va yi kuma kwihi? Vona hi voxe a ve le ku tirheni. Van'wana va vona va lava gangisa ku vana vanhu a va tirhi, mara va byela vanhu ku hi ta mi kumela mitirho. Ende na leswiya swo va vulavula vanhu va chuha va ku, Midende yi ta va helela na vana va nge holi. Midende i wa mfumo a hi wa phati. Un'wana na un'wana i ta tama a dende. Inkomu muhaxi lonene. Mhani ni mi twile ene mi vulavule mhaka yin'wana ya ya nkoka ngopfu kambe xivutiso ku ta va ku a ni ngo loko va kha va ku ku hava mintirho va tlhe va vula ku loko va vula ku hi ta mi kumela mintirho va vula ku hi ta cinca leswi hi ta cinca mbangu lowuwani ku nge he vi na ku tsemekatsemeka ka gezi um ku nge he vi na yini yini va vula na swi twisisa sweswo i boti ku va vula why loko ku ri ku va vula hi ku loko anc yi sungula a hi ri xiwu xin'we hinkwenu ngopfungopfu aka hina vanhu vantima a hi yima hinkwenu aka xiwu xin'we why va nga kombisi lava va rhangelaka ku loko mi lava ku vanhu va humelela a hi tekeni ndlela leyi ivi vona va ku va ta ti tekela ya vona ndlela hina hi karhele ku tlhuvutsiwa Hi karhele na vana va hina a ve le ku tirheni va tshamile va vona va lava ku vhotiwa sweswiwani va lava ku vhotiwa muhaxi timovha le ta mayemo le ti fambaka a ka ti N one ti nga kandziyeku na mitwa sweswi ti ta nghena a switandini ku va kota ku vhotiwa miti ya vona yi tlela yi dyile hina hi karhele ku ku hluphekisiwa hayi
mi tirhisa rito rin'wana mi ri hi karhala ku mi ri ku dlaya i ku i ku i ku i ku chukusi i ku dlaya yini ayi vativana a hi twaneni loyi a nga ni rhumela voice note loyi a a hi nga n'wi tsema loko ku nghena xinavetiso a kha a ku
hi nhlekani maxaka um ya party leyiwani ya mk leyi a ku na layi ya kona ku no va Vanghana va Jakobo va karhi la va nga ta mu vhotela nakona ta ve va ri na tala na phisi nyana la Gauteng le vo Soweto ku helela kwalano a ku na munhu loyi a sapotaka Zuma na vugevenga lebyi a nga byi endla la tikweni so ANC a yi fanelanga ku va worried hi mhaka ya MK problem leyi nga va kona ku ri national va nga kuma under 45 percent ku na possibility especially Gauteng na yona ku tele ti-party to tala but swa ku ri MK yi ta threatena national ti-vote ANC yi na vanhu vo tala ene va na authority na vanhu va IEC ti-member ta ANC ku ha ri na possibility ya ku ri va nga riga ti-vote if ANC yi nga kumanga 50 percent so ANC ya ha to vusa tiko leriwani a mi ri na mfundhisi wo lungha la Pitori heyi mfundhisi na mi twa leswi mi vulaka swona na- na- na- na mi twa mfundhisi um leswi mi nge le ku ku vulavuleni swona kambe hi nga vuli loko mi ku munhu i xigevenga phela i fanele a va voniwe nandzu a khomiwile a ni tivi loko mi ku vugevenga lebyi nga byi ndla hi byihi kambe ya hina hi ri munghana lonene fm u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vini yini ku nga ri ya munghana lonene fm kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene fm makombandlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka afrika wa vulavula
hi laha hi nga kona mingisero munghana lona fm 0860 i makume mbirhi ntlhanu timinete ntsena ku bila wara ya khumenharhu nongoneko ya afrika wa vulavula ka munghana lonene fm se ke swo vula yi ntsena sweswo swo vula ku mina na wena sweswiwani hi sale mina ta ntlhanu ku va hi huma so um vhiki leri taka nkarhi wo tani o oh, hi ta va ri na nkarhi wo leho a hi amukeleni n'wana miyingiserilo ni hlekani hi khensa ku amukeriwa mpfokeni hi pfokele minjhani na hi pfokeni
no no twa ni ri concern as mutswari uh-huh. hi ku ka nkarhi wa sweswi ku na mahungu ma nga hi fikele ya timhaka ta ti-college ta yi four leti nga affectiwa hi timhaka ta ku va ti nga ha ta ka ti nga admiti vana ku ya exikolweni ene lexi vavaka ku hina lembe leri hi ve na challenge yikulu ya ti-admission ti-application to tala ti rejectiwile va kombisa na timhaka ta ku a to tala ti boheka ku tlhela unfortunately mali a va refund se loko swi ri so ku va ti-college ta yi-four and leti a ti nga ri ndhawu yin'we ntsena a ti ri ka ti-all provinces ivi ti vutisa hi vumundzuku bya vana va yena ku ku ya humelela yini hi mhaka ku swi la ku vusweti byi to nyanya ku va vana va yena va pfumala swikolo kambe kambe a ni ngo va nyiki xivangelo holobye ku hikokwalaho ka yini swi pfarile leswiya exitwini mm. a ni tlhela ni xi twisisa mm. xi twana ngo bo tete no no va concern as koko yini ku ku ta ku ta kayivela ku eh, tindhawu to dyondzela ti ti ya ti ka ti hunguteka ta nyanya ku kayivela mm, mm, mm, se swi fike swi ni khumba ku as mutswari swi ta tikanyana o kambe mutswari wena mina ka ni vulavula ku swi remember SGB loko wa ku SGB wa vula ni- Va vulavula- kahle kahle Ah, na swi Mina tiva- n'wana wa le high school phela na ku swi- na swi tiva ku sesi wa mina a nge tsandzeki sweswo Se i fane a yimela timhaka ta ta dyondzo ya n'wana wa yena hi swo hi lavaka swo sweswo mm. kambe tlhelo ra mutaka na hi rona i ri tlhelo rin'wana ra nkoka ho hlekavo kambe xiyimo xi le ku tekeni swinene hi ku swi tikomba ngeti um a swa ha olovi ku va n'wana a dyondza a ya kuma xivandla xo dyondza a pasile na ti-distinction na swilo hinkwaswo va tele ngopfu ngi va tshama botset va kha va pase kahle swi swi tshamisekile mara vo lo tshama ya swa vavo
hayi ka tika i ta ku yini khala nga hlayisaka a mi hlayisaka na n'wina ma-good friday n'wakhalangowo inkoho mvo a three a khensa sesi wa mina sweswo mi yingisela munghana lona fm 0860002543 eh hayi mani sweswiwani ni ni mi nyikanyana ti-voice no timbirhi tinharhu laha hi ta gimeta ma yi voma ka ko Mm, eh kambe mana ku loko a kha haxa ku gime ho i maalis ya i maalis a yi ta ku loko yi kha yi haxa um loko yi ku gime Eh, ah, mara na mi ri ni xipapani xa mugilogilo no twa ni va tsundzuka mi van'wani va lava nga ndla ku hi tsakela ku va mm, va haxi hi ya hi ya va vona laha band store laha eh hi- hi- laha st- marhandavuleni hi fika hi tshama kwalaho hi va vona va kha va va kha va haxa va cincana na na triple m misaveni million mavundza awu Ah, hi ta ku yini na kambe hambiswiritano a hi tweneni um un'wana um yingiseri la nga rhumela voice note a ku botpet botpet minjhani n'wana baboni a hi pfukile mani mi fambe siku rin'wanyana mi teka patu leri ra hala monde kopela d eleven mi fika laha collegini laha mi jika right mi khoma patu leri patu leriya ri nga ndhawu leyi va nge xiphungubye ri ya hlanganela na rotterdam leriya ri nga heliki leyi ku na bridge rin'wana lahaya mi ta ri vona laha loko ma ha ku suka kolitini mi nghena xiphungubye laha bridge ri pasile mara ri crackile ri pasile bridge ra 2005 bridge ebotpet ri na ri na ri na ti mi khala phakati laha mara ri ri ri ri pasile botpet laha xikarhi laha ri na ri pfulekile pfulekile mara timovha ta kha ta famba botpet na ku ri ri pasisiwile ri ka njhani a hi swi tivi botpet hi kombela mi ya ri cheka bridge leri ya n'wana mhani leyi botpet
ntani ya ri cheka xivilelo xivutiso ko ta va sweswiya swa ku e pitirosi ya kona ke yi ta famba hi tlhelo rihi xiphiqo hikwalaho ka pitirosi kambe ni ta ringeta ku yena ri kamba muyingiseri wa mina ni twa ku ni vona ku ri ndlise ku yini na ku vona laha swiphungubye laha um ku na xin'wana xi vulavulaka a ni swi tivi xi vulavula ku yi kambe um ni ta ni ya ni ya kamba ku um a swiphungubye swi fambafamba njhani ku endleka yini um ku ya hi biloho leri miyingiseri a vulaka rona nokonoko lowu humeleriwe hi ncindani eric mabasa mina ni khalanga pet mathevula mixo justice maximzi na yehe u yime ku lunga ku lava ta hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini kusuka kwalano a yi ngoveni ta va kha ku dzumba ra mina kwala ka munghana lonene fm makomba ndlela handle ka sweswo hayi ko se se mi byela vayingiseri kumbe ha petloro e a ni ve va lava pitoloro ni ya ni ya vona se swi lava pitoloro a va- a va mi cheleli ene n'wa william ya ya xigubu na n'wa william i chingangolo ku hisa petrol ya ku e n'wina se se petiroli leyi ya ka munghana lonene ni ku a Hayi. a ni munghana lonene ni holaka hi yona na hayi xitsana xitsanana na hani ya vona leswi ya muyingiseri a nga vula xitsana xitsanana na hani ya vona leswi ya muyingiseri e-e swi nge endli hawu n'wa william um kambe hambiswiritano muyingiseri wa munghana lonene fm a hi twaneni ku mixo justice maximzi i ri mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimiseke yini kusuka kwalano tanihi sweswi mungan'wuto a hi ngoveni ta va kha ku dzumba na mina hlayisekanani tata